wowanikwawo here uri pagofundme mukore uno woshaiwa kana mari yekuti kana mubereki akashaika kumusha unonomuchema nei usina kana funeral cover uchingorarama setsuro joina diaspora insurance nhasi there are no medicals required claims are paid out within 24 hours up to 20000 pounds 20000 euro 30000 canadian 30000 australian 30000 new zealand dollar zvichienderana nekuti uri kunyika kupi necash cover unokwanisa kuita maburial options ose aungada ingava repatriation ingava even burial kunyika dzamuri ikoko ingava even cremation cash cover zvakare inokwanisa ita kuti even ukaita relocate unokwanisa kungomuvha necovha yako uchingoshandisa same cover iyoyo because cash knows no border cash has no territorial limits vari kuamerica europe asia australia klika yemulingi iri mucomment section mumiriri wedu kana kuti sales advisor wedu achakubatai okutsanangurirai zvizere

makuzodzokera mukanganwa kuti maisvosve vari kugara vega vega uku mazuva ano eh? zvatino manje kanyaya kubasa ndotosvika kachitupa chapawindi ah, saka chiroraika muunza mudzimai pamba unogara naamwene uko ah. kana kuita vana moendesa vazukuru zvatino hazvichinje eh? uchina kungwara kudai aiwa but nyaya yemuroora iyo ha ah, tondwari very soon very good zvamuchinzwa manje iwe ko iwe mabhuku ari mubegumu eh, aya unoverenga ese ese hatori mashoma kae ndatosiya mamwe kumba ndikubva kuchikoro kunosteya ukuimi ah, thats good tino mm. thats good but nenguva unopedza ikai unotozosvika kumba kwadoka ah. unozorora nguva zorora futi neni chinoita rimwe basa kumba uku ah,
ndipe ako bhegi ndikubatira maita basa ngoma awa zvakanaka
zviri kuita zvo kuchikoro sakuri siko kwarari e zviri kufamba hmm, ha kwarari kungodai mbuya otoona vamwe toenda mukunonoka imi aiwa ah. tozvigadzirisa but aramba ramba uchirova mabhuku zvakuitndidakei kuenda kakuenderera mberi nechikoro thats good thats good
mm -hmm. vamati nyakwa harare kuti uendera atuka anodzoka kuzotiona ah, nyaya yemabasa ah, musadaro yemabasa kuti avo kwakuwakwa dzimba dzakawanda eh. kudhara taidambudzira neaeka eh, paye eh.
muchienda kuchikoro kati vadiki diki kutotenderera zvacho ah, zamufambo nguva nguva inenge ichifamba zvayo
Maswera sei baba? Eh, Shumba, makasimba here? Maswera sei mama? Ndiudze,
uda kuzoedza kuti kuita sei chero chaizvo? Eh? Mwana akakura, ndakatarisa. Eh?
Shumba, ndadini, ndatadzei? Watadzei?
watadzei shuwa kufamba wakabata mwana wangu nemusango umu he waita rombo rakanaka dai ndine demo rangu ndakutema waifanira kufira pano parodhi iwewe he tino handei kumba urongedze twese twako nhasi unorarira wakwasvosve
iwe iwe ndinokukwapfaidza izvezvi wakanga unozondeka kuti andizo wakanga mwere nhasi ka ndakuona ndega whats the time shumba pamusori pa, pa, pa, i think pangoitika misunderstanding mm. Ah, ah, zvamuri kufunga imimi kuti zvaitika ka sandizvo handizive kuti zvatiri kufunga zvipi
tiri kufungei Im, handa kuona muchibuda muchideno. Ah, ah, amai.
Amai ndo road yatinongoshandisa mazuva ese pamundo yepachiromo apa ndo pandodamburirana. Iwe, iwe, iwe, iwe.
Shirege kusa zvaizva zvingano dzatsirona kudo izvo. Nasi unorarira wakwasoswe. Baba. Andi, kumberi, famba.
Chene kumberi, famba. Famba, famba. Kumberi. Shumba.
Famba.
Shumba.